Yuŋ ŋɔ zuŋɔ yaɣini n tiha asibiri dali yuŋ on the 15th of November ti zaa nyɛla ban yan kahi kuli kpi kɔna dundɔŋ titali ni a yi nyɛla new bee di nyɛla a piligu n bɔŋɔ ka a nyɛ ʒii ŋɔ ti n ka a dihi bell ka subscribe anytime ti yi zaŋla content pahira a yan pahila ban yan nyaɣi di puuni ti yan chaŋ ŋɔ ti discuss the

o yɛn ni tiri bolli la ok amina samara n nyɛli ok eh, ti yɛn chaŋ ti yɛli lala eh, movie premier ŋɔ maa yɛltɔɣa n tiɛha ni yɛn chaŋ ti niŋba maraaba saha lan kani ka ti zaŋ di yɛltɔɣa zaŋ pili i maraaba gomna eh, n tiɛha eh, n ŋmɛri zanga zanga pam din maŋa mi di ŋmanila wum o mi saha wula a buola soli ayi bi buo soli ni ti a bizi maa n bala maa because ti bi ʒini Eh. up and down up and down Naba wura daa yi ku chaŋ ka a ti baɣi kɔnteena shɛba ku maa wee mama mama n kunim maa mama n kunim maa zuŋɔ daba ayi a nɔ mama o ni kpɛŋɔ o baŋ ni shii yɛn nyu a yi ti ni ʒila kpɛ all right that's the fun part of it n ni yɛn chɛla samara. okay. ka kana director sani eh, before ka ti lahi niŋ sim eh, movie premiere ka ti yɛn niŋ kamani tin pun yɛri shɛm ka niriba nyɛra but since you are the director n ku wan gaa ti ti a clue about movie shɛli tin daa yɛn kaa ti yuli maa a ni tooi bi fiidi daa shɛli zaa but a ku ni yɛli di yɛtɔɣa biɛla ka ti nyɛ tin daa yɛn kaa ti nyɛ binshɛli okay.
to naawuni zom ti niŋ bɔhi amin n tiɛha eh, ti movie premiere maa Yɛlimaŋli ti ni yina ni ti ti niŋ binshɛɣu ŋɔ maa ka bin bilifu n bala doo shɛba pun pili miya yira so pumpɔŋ is taim fɔ samaara so ka zaa pa yina ni ti ti sapɔti ka n boli pili miya maa ka di chaŋ viɛnyɛliŋga.

ka so mi larigira
tɔ yɛmmaɣili o yu o yu a bɔri mahim ti ʒiɛhi
tɔ o mi ni yu o ti ʒiɛhi maa ka a bɔri mahim maa mi o yɛtɔɣa hɛn o niŋ samaara kam ka samaara mi kuli ʒiɛhi in yi nyin ka m bɔra o bi chɛ o tɔ ka di ti paagi ka a bɔri mahim ŋun yɛliya tɔ bini pa o di ŋuna ti chaŋ ti bo pɔri nti taba,
ka Samaria yɛli wuntaŋ ŋuna di viɛli shiri ti shɛm ti po, dama maa mi doo yi yu e sɔri paɣa yi yu doo ti yaɣi o dolo mi to ka bi chaŋ ti po pɔri ŋɔ ka di ku beni di ku beni so ka Samaria Awuraba maa ŋun ti lihi ni nɔɔ din pa chani shɛba maa nɔɔ. maa mi o yin yaɣili ha no ni pɔri maa ŋuna bi yihi pɔri maa ŋun lan jɛli ŋun tamiya gba o tamiya gba ni bi daa poya ka yi pa bɔri ni o ti o oh, ka yi sama naba ka yaa yi tumdi o wuyi shɛli pa ka biɛla ka pa disaidi no ŋun pa nyɛ so ka pa bɔri ni o vaai sama la laɣi ka tam ni pɔri daa biɛni ka tam ni pɔri daa biɛni so nimaani ka samara gba mi yɛliya a gba ku tooi chɛma la tiɛm ti ni daa pola okay

n bɔri ma na n zali a kpe ka labi na saŋara sani ka na kana ka a ti qualify eh, film maa a nyɛ o niŋdi synopsis maa shɛm sochira pɔri samara mini o boyfriend a bɔri maa n pu pɔri ni bi ku yi tab nyaanga ka a bɔri maa n ti nyɛ so ka yɛn ni buɣili nyɛriga ŋun ni yi pɔri maa yɛn di mini samara ŋun na bilivili maa ŋun la yɛn nyɛ o next door ka o mini o gba lahi chaŋ ti puhi di wuhiya ni Ɛ! Samaara ŋun zaŋla o yidaanim ŋɔ zaa chaŋ ti kpab buɣili doli ni bɛ suri ti yi o nyaaŋa. A bɔri maa mi gba ni yi o nyaaŋa la, wula ka di yɛn naag o? A yɛn tihi pikɔna dundɔŋ ni ka ti ti yɛn nya sochira poli ni yɛn naai Samaara mini o yidaanim shɛm din ni. Alright, before ka n labina Aʒi Samaara sani, nyin na kuli ʒiya, a mic bela off. n nyɛ sama kusi gba posta maa ni yiɣu mi gba yina ti bɛ filim maa thank you so n di kuhuri mi agɔhima la sama kusi gba o gba bɛla samara yidaa nim maa puuni ŋuni n pahara ayi ŋɔ bɛ ata ŋuni pahara ata
ok director eh, n suhira eh, n jɛ naa explain ok n ku bɔm naa gbubi li laa din yɛn chɛ ka niriba kana mala n ti nyɛ binshɛɣu din bɛ filim maa ni samara eh, a problem ka nyin kɔŋko ka a laɣim dabba ata n chaŋ buɣili ni ni bɛ ti po o ti nya mi ka doo m mali paɣaba ayi paɣaba ata din nya wula ka nyin paɣa ka nyin pun kali hali ni kɔbiri ni sɔŋ tiŋ wula ka di kani
bɔzuɣu.

Ti tibi n kana ti kpe premier maa. Ni yɛn niŋ shɛm m bɔri ni ti chaŋ ti deei film maa advert. Ti yi ŋmeri trailer tin ya ka kana n ti bahi zaŋ second segment of the interview n tuhi di chaŋ shɛli.
Samara n voya n mi vorim puuni bi yɛlima ni pɔi ka n yɛn niŋ a amiliya ni naɣila nyɛpiliŋ ni ni naɣi pala ka n yi tinda ni mani yɛn

ni nyini ŋɔ. A nya maŋli n kɔbili kpɛm pam yi mini Samara zaa yi ni wali ma je.
Zaɣ yino kam yi ti niŋ fa wɔɣili ni o yi o kpee nyaaŋa, ayi, kɔnzu ŋɔ ni o dihi bɔɣi tiŋa. Samara daliri kɔtomsi m-bala. O saɣila paɣa ka yɛla lee kpari o doo kundi polo. Dabba ata, paɣa yino, wula ka di gabi gira. Sokam ni o daalikauli Samara zuɣu. Banim ka o sɔɣira, ka banim puhiri a niŋ wula n-nyɛ pɔri o mini nyaaŋa doo la sunsuuni.

nyin suhu yi ka ti. To chɛŋa m-bɛ kɔra ayi ŋɔ. Alima kula kara kambɔŋ mini Dagbandi kuli duliya polo nyɛ kambɔŋ. Bɛ ni zaŋ sinii ŋɔ wuhi Naawuni yi paai ti Asibiri dali, Silimiin goli November biɛɣu pinaanu, Tahiti Ghana Cities ka a daa yɛn yooi pii kɔna dundɔŋ karili maa ni Samaara kpaŋmaŋ kpɛrigu puuni ka zilisi go dinzuɣuri tu ni ti daa yina tabi so ŋɔ ka o du kpaŋmaŋ tia dabisili maa nyɛla Silimiin goli November biɛɣu pinaanu dali pii kɔna Gardens for only Tahiti Ghana Cities sochira pɔri.

Dini ka a mali tiri ba maa? M bi bɔri lala yɔrim. Di mi yɛla ni ka chaŋ a chani. N tiɛha ti labina di taachi ka ti ku zaŋ taai maa sochira pɔri inside Pikɔna Gardens 15th ŋɔ Karen Premier 30 Ghana Cedis kɔŋko ka Ryan yo ka ka ti deei nyaɣisim ŋɔ maa zaa Pikɔna Gardens. Yɛla pam nyɛla din daa yɛn niŋ and the first ten people to twenty people tira mali la surprise ni ti ti first ten twenty people ma eh, di na ka di bee ka bɛ ban yɛn di lala pingahi niŋ maa puuni ok ti labina eh, samara sani hmm. eh, ti a sochira pɔri ti nyɛ trailer maa ti mi mina nina gbubi taba eh, pumpɔŋ bɔrimi ti yɛla premier maa yɛtɔɣa dindali maa a ni tɛha ni reason shɛli zuɣu din tu ni so kana ni maa ni bɔɣa mali ni a yɛli zaŋ kpa film maa polo ka di tu ni so pirim di zuɣu ka kana piikɔna ni maa. Mm, film maa din ku yɛri ma tiri kaman paɣaba mini dabba yɛltɔɣa kamani ti ni be ti dabba shɛm ti ni be ti paɣaba shɛm ni yurilim bɔhimbu dama a ni tooi yuli film maa nyɛ ŋun ʒi yurilim an bɔɣu ni di puuni hankali parisi be di puuni pam ka yurilim kɔŋko ka di saɣisiri tiri ti paɣ shɛba din bi tu ni a doli kpe ka doli kpe shɛm ka di lan yɛri tiri n ti a pirimiya maa dabisili maa n-je din yɛli pam n pun yɛri pirimiya shɛŋa din pun niŋ niŋ maa din gariya amaa ŋɔ maa ŋuna di ku bela di kɔŋko dama ti daa ni chɛ ka a baŋ

Ʒiɛmani niŋ nyaɣasim bɔɣa mali ni ayiya zaŋ kpa sochira pɔri pikɔna dunoli ti ni maandi shishɛgu ni di ti niŋ akatili
n gba nyɛ adivɛt maa mini filim maa ni chani shɛm ka di wuhiri ni din mali yaa so n din lan kpuɣiri ma maa nyɛmi samaara nyɛla ninvuɣu so ŋun tooi duɣuri Dagbaŋ kali so mibi o tin tiɛ ɛgsibiti lala taalɛnti maa nimaani ka nyɛ ka salo nya so somtaains di tu ni riɛl faans kpɛri ti movies maa in a sense that a yi kpɛna ka bɛ ti lan niŋdi activity shɛli a ni kuli nyɛ o real fan maa di tu ni a ti li zaɣa n-doli li di di yɛnri ni bɛ ŋme movie maa bahi ka a kuli a ni kana ni a ti support so maa o ni niŋdi activity shɛli maa a supportiri li mi a lihiri mi eh di yuli paɣaba ayi n-che ka doo niŋdi aadalichi a nyaabu so a yi kpɛna muvi puuni n ti bi bɔri ni di nyaɣisa di bi yɛn nyaɣisa Okay.
nyini yɛn kpɛna bɛ ni niŋdi binshɛɣu nimaani maa ka a gba chɛyira ka di pahira nyɛmdi ŋun niŋdi maa ni a nya bɛ o ka di chɛ ka ʒii maa niŋ nyaɣisim daa a yi kana ka bɛ ti niŋdi activity shɛli ka a yɛ a jɛnjɛ so nyama n ŋmɛmiya muvi maa ka a yɛn nyami di premiere maa di bi yɛn chaŋ Okay. a nya bɛ o Wow. di zuɣu ka ti niŋdi maa Emi gba zaa yi reezi yimaŋ na a yi nya mi ka di viɛli titi. So ma ku ɛlgirila Samara fans maa zaa sa ni bɛ kamina ti kpe. A yi daa kana ti kpe ni lan niŋ suɣulo niŋ wula ka ti entertain timaŋ viɛnyɛliŋga. Di viɛli pam ni a yo tɛɛti siri ka kpe n-ti bɔɔ yi ʒiya. Yaa so ni ku duna ti niŋdi binshɛɣu. Anyaya, so di ku tooi duna ti nim shɛɣu ka di ka understanding. A gba ku zaŋ a maŋ niŋla a muudu maa ni ka yi chiya yi ʒii maa ka eh, di yuli diɛma maa niŋ nyaɣisim ka di chaŋ. So Naawuni niŋmi ti di ka tali, di na ku mali shɛli. Alright, m bɔri ni n di zaŋ question ŋɔ pahi ka naan labina samaara polo. Di tooi zooya pam ka sinii yi ti ŋmɛri piikɔna ka ti wumdi piempieni ni piɛbira. Yes.
Eh, sinii ŋɔ maa a ni yuli di tray la maa, Naa n-nyɛ chance n-shihi shihi film maa shɛm a ni kpahim maa a ti mali zo piɛbu bee piɛbu maa a ni na bi taɣi amaŋ di puuni. Mm, vaa ni be shɛm maa hali Hollywood movie Hollywood ni yɛn premiere movie gba ka ti kpe shee piɛbu ku piɛba Okay.
a nya o Ah, ka ka ka maa be organizers maa puuni. no di bi di bi man bi di- n bi doli li vaa maa ni be shɛm maa yaa di bi mi yiŋ nir m-bɔŋɔ Yeah. Hali man man maŋ yi niŋ movie Naawuni zuɣu ka niŋ mistake ka di ti yɛn premier yi ka vaa be di ni, Naawuni zaŋ gbaai li ma wuhi dunia ni maa. Di yɛli ni bɛ daa niŋ premier shɛli na n-daa nyɛ di Assistant Director zuɣu ni a daa bi piɛb na. Man, man daa ku piɛb mi a yi ka n gira ti mi.
Ti mi di yɛma ŋɔ a man gba daa bi. ala wummi n'a yi piɛbiri
hali ni to ku yi ni to ku yi fon
sometimes ya sometimes ya sometimes a nya kamani ni to piɛbi shɛŋa shɛli bɛni ka n bi piɛbi in a sense that n bi nya chance ni n piɛbi li n-je ni di distract wum lihiri movie maa so sometimes shee bi ti yɛn yihila view bee Yeah. kamani ni nyɛ luɣi shɛli polo maa di bi niŋ important ti solo maa Mm. ka n piɛbi history maa so a ni tooi nyɛ ka n gbaai shɛli va ka na kɔŋ li piɛbu because of scene maa ni na chani maa n dini n piɛbili distract so Okay. a understand ya bu shee n che luɣi shɛli polo din ti ŋmani la fɔlingi ni bɛni maa ka n naan piɛbu Wow, so- bin- Dialogue bee binshaɣu ni ka shɛli ka di ku nyɛ. ka di ku nyɛ maybe bini ka bi zaŋ bahi maa ka n ni tooi piɛbi Okay. so ni tooi piɛbi eh, shɛli ka di nyɛla scene shɛli nyaangi dini ka n ti Ka n piɛbi n ti maa. ni piɛbi Tiɛm maa bikom bi nyɛ chance ni tooi piɛri dili bi tuni n ʒiya piɛri la yiri n yirina pii pii pii pii ka di disturb niriba. all right eh, pupo eh, a yi tɔɣa ŋɔ maa eh, zuŋɔ man zanimi ka yi paya di o o o kahigi ti ti adalci din be vaa puuni ti yɛn labimina Samara sani ka naan labi director sani ti kahi kuli eh, Samara ti ni ʒiya ŋɔ sambanni ban yɛn soma naan mali nia ka yuuni tiri shɛba banim ni banima, be it di nyɛla yuya ʒishehi banim ka a expectiri nim ti kana nti tab sɔŋ ʒii maa viɛnyɛla ka di che. Nyɛmaŋlim mali ʒishehi pam n tuuli ni ku yɛn boli shɛb nyɛla zaachinima ka che n beli dirila niŋdi tihi zaachi o mi gba zaa nyaaŋa maa bi pɔra
hali o che ka n chaŋ so sani zaawuni ŋɔ gurugu zaachi. n tiɛhi ban daa ku yɛn be tooni ka diɛma maa chana, ka n labina ni Dagbaŋ diɛma nanima, ɛɛh, dama ti mini ba n-ku chani diɛmdi diɛma maa, bɛ gba dihi tabili ni bɛ daa yina nti tab sɔŋ, ka kana n fɔŋ ni paɣisara mini nachimba, bɛ wuri ma yurilim pam, n tiɛhi a ni ku kpa kɔna kam, ɛɛh, sochira pɔri n-yɛri yɛla n fɔŋ maa ni. ka bɛ yɛli ma ni naan gaafira laa dabisili maa ban yina ti n-tab sɔŋ ma. Ka kana ti gbaagi m magaʒia taba. Maa nyɛla n dirila tiŋ shɛli magaʒia.
Hali n daa gbinila chinchini, Artex pirigili daa be nimaani. N yɛra, Ɛɛn, toliŋ nyɔɣilo magaʒia nyama. N Naa mini o nyaaŋa ni beni. N gba malila kpambaliba bɛ daan beni. Mama gaa ʒiya tam ka kana ti actors paɣaba maa gba bi tabiri sɔŋ nima bi gba dihi tabili ni bi daa tabi sɔŋ ka ʒii maa chaŋ n ti tabili actors zaa nangbani yini.
Alright ka yi yuli maa i side maa yi nyɛla a ni yɛli maa di ŋmanila nyaanshaɣu ni n ko ka boli maa n bi nyɛ ti fɔŋ ni nima. No bi zaa ha bɛni like ni yari maa maa mi ti naai di maa saɣi maa ti ku kariti mi nyanshaɣu nim bɛni ka kanvuli nim bɛni oi fɔŋdi bɛni pam nobis kuli bɛni kpalisi nim bɛni mi ka kana baŋ vum n kana taampiɛ ku koogi. bɛ galisiya pam bɛ zaaha ni bɛ daa kana ti tab sɔŋ ʒii maa ni katarigi nima katarigi nachimba gba beni. Alright yɛn labila director sani ka kana a sani ka ti kɔli vaa ʒii maa director hmm. eh, o ni yɛ shɛm maa program maa organization mini a gba tab sɔŋ niŋ ŋuna eh, bee yula ka yɛtɔɣa viɛli din ka ti yɛn yɛli n ti pirimiya maa ka di zuɣu ti tum so kana din ni. Mm, a ka ti lihi Dagban li ka ti niŋdi maa, ah. Dagban mi ka ti be maa, ah. so Dagban bi ka ti ku lan ɛɛjira ni bi kana ti yuli filim maa. Ah. Eh, Kɔmbɔŋ silimiin silimiinsi ban beni ban gba kuri ni tooi kpɛri di puuni due to bɛ ni nya ka ti niŋdi wula, ka ti kpɛri ti yuuni ti bini maa shɛm maa, bɛ gba ni tooi niŋ wula n-tooi kpɛri naa ni ti leei ka di nyɛ di zuɣu. Sometimes a ni nyɛ Dagbana di tu ni a supportiri a kali mini a taada because movie nim maa ti ni niŋdi maa kamani movie shɛli din kuli yɛn premiere ŋɔ a ku tooi kpɛna n-ti ʒini n-yuuni li ka bi nya hankali shɛli di puuni. eh, bɛ yɛli ni hali jɛrilim puuni hankali bɛni mi yeah.
so kon tumla jɛrilim ka shɛŋa ku yuli li nyin dee ni analyse li paa a ti nyɛla hankali shɛli di puuni okay. so binyɛra pam bɛni ka di nyɛla ti tiiriya mi ka shɛŋa mi bɛni arpin ʒili ka bi niŋ sini n waali ka shɛli mi bɛni a pun mili mi ho di ka kpɛna ti ka tam a kana ti ʒini yuli filim maa ka a tiigi a nyɛli bo ni sala a mini ʒiya ka yɛla mɔɣa a zuɣu ka a bi mi a yɛn niŋ shɛm ka ti kpɛla ti yuli filim maa ka nyɛ hankali shɛli din ni ka yɛ waaw chɛ ka n doli soli ŋɔ nyɛ nyaa n biɛhigu puuni ti ku niŋdi maa ti tooi ku yuusirila kamani riyaliti binyɛra mali niŋda biɛha shɛŋa ninsal nim ni ku bɛ A nyɛbu, Ɛhɛɛn! So ti ɛɛ diri la fans maa zaasa. Bɛ sɔŋ mi ti works maa. Works shɛŋa din niŋdi maa kamani sochira pɔri liɣiri ka bɛ ku ma. At least 30 cedi shɛli a yɛn yo maa di ku tooi represent o ni ŋmaai shɛli maa. Amaa a support ya with 30 cedi maa ka m ba o support ka m ba o support dini n-nyɛ ɛɛh di yuli o laɣiri maa yina maa. so daa di ni tooi chɛ ka o lan niŋ moo ka o tɛhira lee niŋdi moo so daa ka di yuli Dagbaŋ ti bɛ n lost it there are so many things ka ti chɛ li labi a nyɛya kamani saha shɛli ninkura pam daa bɛni ka o ku zaŋ yuli saha kuya ŋ-ŋɔ o yili a miri ku paami nti a nuu n-duna ka a shiri ku nyɛli bɛ pumpɔŋɔ ninkuri pam beni a tɔɣi o zali o yɛli mi ni a nyɛ ma fɔŋ ninkurigu baŋ ni o ka fɔŋ a yaa o jɛs o ku tooi baŋli so din niŋ maa zaa di tu ni ti teeri ti teeri taba hali nyin ni yɛli ni a pun miri bɛ ti niŋ filim maa sɔŋ maa a bia bee a bi shati n-tooi yina yisina n-ti pahili yuli ka baŋ ni ooh n ŋun tuni n-doli n ŋun tuni n-doli ni doli ŋɔ n-ti ti nyɛ problem ni doli ŋɔ ŋuna eh di yuli din viɛli tima so baŋ ya suɣilo eh ti support mi ya sochira pɔri maa Tɛti Ghana series kɔŋko n-nyɛli a daa kana a kuɣu a kuɣu maa ka niriba ayi ʒini di zuɣu zaɣ yini ka a kɔŋko ʒini binyɛra pam ti ni ti be ni maa ni a yi a yi eh movie maa a yi lihili ka a ni yi ti nyam samara maa yi ti yina ka a gba ku nya a one siri two siri three siri n kana ti tabili o soŋsim nim maa ni nyɛ shɛli n bala. Alright zaa ta n taha ni ku yɛn bɔhi a last question shɛli about wula ka a yɛn promise with a ni nyɛ advert maa shɛm about production because niriba pam kpɛri na movie ni movie eh, premiere ka ni bi gba bɔri ni o ka ti nya ka yaa film ŋɔ bi ŋmaai li with quality camera bi ŋmaai bi maŋ editing mi niŋ ŋɔ wula assurance ka a yɛn ti sambani. Eh, yaa ni yuli advert maa di viɛli pam. Naam.
Aniɛbo.
So n timi nyɛ characters shɛb din be din ni. We lack characters maa kamani n mini be piriba ŋɔ kuli ʒiya ŋɔ Samara yimaŋɔ mi o ni niŋdi binshɛɣu film ni Abɔrimaa gba be di puuni ka yi gba zaa lahi mi o ni nyɛ so Sama Kusi gba be din ni a nya ni supporting characters shɛba like Mahamaro a nya bɛ zaa niŋla good Naba Wuranim zaa n nya ba Naba Wuranim zaa sa. fajima nim n bala maa so bi zaa niŋla guul so bambɔŋɔ nim zaa sa a ku ʒini anfaani shɛli a yɛn dila bi zaa sani a ni yɛli o so muvi maa adivɛt maa mini di yɛla yɛla ti ni lihili di viɛla amaa shee ti baai doli n ti nyɛ din yɛn niŋ a shɛm Ka n yɛra, Yi vaai yi ti biri ni, ka a ʒiya ka bi nya li, ni n nyeli gbaai ti a. N lahi nya din ŋɔ data n je ni lan lab ni a di yɛn zaŋ a final words so that yi ku kana Bikiri sani ka ti pahi. Final words maa ku nyɛmi ti ti puhiri Dagbaŋ zaa sa ka Kamdiya Jaande ni yi kana ti support show maa. a mi daa kana mi bi ka so noli a napɔŋ ni ku niŋmi suɣulo suɣulo n-nyɛ daadam and a mi no so ka o yɛla nɛma n nomi shɛm the, the, the best word is sorry naawuni zuɣu sorry din ka ti bi mi ka duniya gbuli ʒiya maa naawuni zuɣu sorry yi gba n-beni so bi n zabi a nyɛvo so ti ku suhiriyami dindali maa ti daa comportimi ti maŋa ka kana ti yuli film maa viɛnyɛla All right, uh, Aji Samara. Mm. Uh, our final words. Mom mentioned I don't think I'm dying because it talks so. Ni ku mention is on tiba nyɛla n suhuri aduwa tiri sokam ni naawuni tim sokam nyɛvi ni alaafee n paai dabisili maa ka yiɣi lala tatisiri maa ti n fans maa ka bi tooi kpɛna n ti yuli n diri tabili ni n kpɛna ti yuli ka n duna bin tooi din gari miliyon piipiya n diri tabili lala fans maa N suhu daa nyɛvi ni alaafee tiri ba, ka suhiri bɛ daabilim ni di chaŋ tooni. Lala dabisili maa ka di zaŋ din beni tin ya. N tiɛha n promisira n fans maa ni n dii ni tab sɔŋ ka sochira pɔri nyin naba zani. Baŋsim a di yɛn yimina nees nti tin ya film shɛli din na ʒini maa. Alright eh, n tiha ti wum bɛ pirigisi aʒi samaara ni yɛli shɛm man gba yɛn suhili n gba ni mali tabi sɔŋ shɛli ni n zaŋ tabi sɔŋ filim maa yi niŋ yɛda eh, n tiha n daa bɔri ni n tabi sɔŋ pam filim maa ni n gba daa bɔri ni n niŋ binshɛɣu ka di ku wuhi ni n niŋ binshɛɣu ti samaara di zuɣu n gba ni yɛn deei shɛli filim maa pirimiya maa dali nyami m bɔri ni di nyɛ man n daa yɛn gahindi laɣiri maa maybe ka ŋmari change ayi doko ŋana ko n di ayi
shab pun deeli ba
All right, uh, it's a Sochira Pore, 15th of this month, uh, at Sibir Dalumba inside P Corner Gardens for only 30 Ghana series. Banga man ka ara kana. Advanced tickets nyɛla din biɛni namba shɛli din paya ŋɔ maa ku bɔli ka bɔri advanced tickets shɛli polo kam Ti nyɛla ban yɛn zaŋli n ti a na nimaani ka n tihiri a ye anfaani daa nyɛla din yɛn beni ti first ten to twenty people ban yɛn daŋ na nimaani di zuɣu kpaŋa aman ka a sochira movie premiere ka a daa nyɛ one of the people ban yɛn benefit kpaŋa aman ka a daa kana daa ʒimi a family zaa na n ti enjoy Tollywood presentation to the next level Abdulbasit Kultire on film music tagline Alobi nyɛ ŋun za camera gbuni

Peace out.
Samara n goya n mi gorim puuni bin yɛlima ni pɔi ka yɛn niŋ amiliya ni naɣila nyɛvili ni ni naɣi pala ka yi tinda ni mani yɛn kɔŋ nyɛvili.
Amai hankali, wula ka a ku yɛn kpɛna yili ni ŋɔ n ti tɔɣisi

A nyɛ maŋli n kɔbili kpɛm pam yi mini Samara zaa yi ni woli maji.
Zaɣ yino kam yi ti niŋ fɔ wɔɣili ni o yi o kpee nyaaŋa, ayi, o ni zaŋ o nuu dihi bɔɣu tiŋa. Samara daliri kɔtomsi m-bala. O saɣila paɣa, ka yɛla lee kpari o doo kundi polo. Dabba ata, paɣa yino, wula ka di gabigira. Sokam ni o daalikauli Samara zuɣu. Banim ka o sɔɣira, ka banim puhiri a ni n-wula n-nyɛ pɔri o mini nyaaŋa doo la sunsuuni.

Samara n lahi zaya ni n siɣi o yi ka ti nya. To chɛŋa m bla bɔra yili ŋɔ. Hali man kula kana kambɔŋ mini Dagbani kuli duliya polo nyɛ kambɔŋ. Bɛ ni zaŋ sinii ŋɔ wuhi Naawuni yi paai ti Asibri dali, Silimiingoli November biɛɣu pinaanu, Tɛti Ghana Cedis ka a daa yɛn yooi pii kɔna dundɔŋ karili maa ni Samara kpaŋmaŋ kpɛrigu puuni ka zilsig o. Dinzuɣuri tu ni ti daa yina tabi suŋ o ka o du kpaŋmaŋ tia. Dabisili maa nyɛla Silimiingoli November biɛɣu pinaanu dali, Pii Kɔna Gardens, for only Tɛti Ghana Cedis.

N bihi kuri din bahi ka nabisi ʒi. Ami pumpɔŋɔ ka n bɔri ni a baŋ. Ʒiri ka a ŋmari maa bi lu maa. Yɔrim shɛli din jɛrigira ka ka hankali, dini ka a mali tiri ba maa? M bi bɔri lala yɔrim. Yi mi yɛla ni ka chaŋ a chani.